Mae cenedlaetholdeb yn eideoleg wleidyddol arbennig o ddylanwadol, a'n wir, fe allid dadle ei fod e wedi siapio'r byd modern. Ond er y dylanwad hwn, mae 'na nifer o ysgolheigion sy'n astudio gwleidyddiaeth wedi dadle na ddylen ni drin cenedlaetholdeb fel eideoleg gwleidyddol go iawn. Wrth awgrymu bod cenedlaetholdeb ddim yn eideoleg gwleidyddol go iawn, Yr hyn mae bobl yn ei awgrymu yw fod e ddim yn gorff o syniadau y gallwn ni gosod ar yr un gwastad â rhyddfrydiaeth, sosialaeth neu geidwadaeth. Er enghraifft, yn ôl Benedict Anderson, un o'r arbenigwyr mwyaf ym maes astudiaethau cenedlaetholdeb, emosiwn yw cenedlaetholdeb yn hytrach na eideoleg wleidyddol yn yr iawn ryw. Ond i ba raddau, mae yna sail go iawn i'r dadleuon hyn.

Ar y naill llaw, mae ideoleg drwchus yn gorff o syniadau sy'n cynnig arweiniad reit gynhwysfawr i ni ar sut i ymdrin â'r math o gwestiynau economaidd a gwleidyddol sydd angen ymdrin â nhw wrth feddwl am sut i drefnu cymdeithas ddelfrydol. Er enghraifft, cwestiynau ymwneud â sut dylai'r llywodraeth reoli'r economi, faint o drethi y dylid codi gan eu dinasyddion, hefyd pa fath o hawliau y dylai dinasyddion unigol feddu arnyn nhw. Ar y llaw arall, mae eideoleg Dene yn gorff o syniadau llawer mwy cyfyngedig, sy'n canolbwyntio ar un neu ddau o gwestiynau penodol, a ddim yn mynd ati i geisio cynnig amlinelliad cynhwysfawr i ni ar sut ddylid trefnu cymdeithas. O sefydlu'r rhaniad yma rhwng eideoleg Dene a eideoleg drwchus, mae Frieden wedyn yn dod i'r casgliad mai fel eideoleg Dene y dylen ni ddehongli cenedlaetholdeb. A mae hyn yn deillio o'r ffaith fod cenedlaetholdeb yn y bôn yn gorff o syniadau sydd dim ond yn cynnig arweiniad i ni mewn perthynas â un mater penodol, sef ble y dylen ni dynnu ffiniau'r uh, gymuned wleidyddol. Ac wrth gwrs, y farn gyffredinol ymhlith cenedlaetholwyr yw y dylai ffiniau'r gymuned wleidyddol gyd-redeg gyda ffiniau'r genedl. Ond dyw cenedlaetholdeb ddim yn gwneud llawer mwy na hynny. Dyw cenedlaetholdeb, yn ei hun, ddim yn cynnig arweiniad i ni mewn perthynas â chwestiynau economaidd, er enghraifft sut neu i ba raddau dylai'r wladwriaeth gynnig help i'r tlawd neu'r anghenus. Mae ideolegau eraill, er enghraifft rhyddfrydiaeth, sosialaeth a cheidwadaeth, yn tueddu i wneud hynny, ond dyw cenedlaetholdeb ddim yn gwneud. Yn hytrach, canolbwyntio ar y cwestiwn penodol yn aml cenedlaetholdeb, sef ble dylid tynnu ffiniau'r gymuned wleidyddol. O ganlyniad, gallwn ni ddim trin a trafod cenedlaetholdeb fel eideoleg drwchus yn yr un ffordd â rhai o'r eideolegau eraill ydyn ni'n tueddu i'w astudio. Dyw dweud hyn ddim yn feirniadaeth o genedlaetholdeb yn ei hawl ei hunan, yn hytrach mae'n gydnabyddiaeth o'i hyd a'i led e fel corff o syniadau gwleidyddol. Ac yn y pen draw, yr amrywiaeth yma sy'n egluro pam bod cenedlaetholdeb dros y blynyddoedd wedi cael ei gysylltu gyda gymaint o safbwyntiau a mudiadau gwleidyddol gwahanol, a bod cenedlaetholdeb wedi cynnwys gymaint o gyferbyniadau, o genedlaetholwyr yn arddel safbwyntiau blaengar i rai adweithiol, rhai rhyddfreiniol i orthrymol, rhai democrataidd i awdurdodaidd, a rhai aden chwith i aden dde.